Kwesi, kyɛ yi da kwa, the king aba abɛdu ɔbɛnye ɛmu akɔ aba. Me nua megye wo so na ɔho te sɛ wobɔ adwuma. Me ne aberanteɛ bi koo ho just uh, two days ago. Mene ne kɔn me ho.
Ɛɛ mene ne kɔn ho. Me deɛ me me me nka asɛm nsie. Me kama na te TV so. Fantastic. Ɛɛ me bɔ na maneɛ sɛ o oh, mɛba o program so na wabɛkasa. Oh ɔno deɛ mentie no me wɔn no menhu menhu ade pɔtee a wɔn yɛ na me so yɛ oo ehm bra sɛ wontie na ɛha adwene sɛ ɔwɔ dɔm na mmom no ɔman no a yɛwɔ mu no ebi mu ayɛ wɔn ho sɛ wɔn no they live in an echo chamber Fantastic. nti ɔhwɛ baabi a onya ne kakra wadie na ɛhɔ pɛ na otie Deliberate. daabi wotie bonkum a na Watie. watie nifa So wotie apuei a, na woatie atɔe. Efisɛ wiase a yɛwɔ no, nnipa bebree a na anka ebu wɔn sɛ wɔyɛ ɔmamma no, saa na wɔyɛ kwaterekwa. Enti sɛ woantie dodoɔ na woamfa w'adwene anto ho a, wonhu nokware. Enti kɔ so yɛ w'adwuma. Kɔ so yɛ w'adwuma. Na mmom nea mɛkae wo bio, maka no fi tete, mɛsan akae wo. Di nokware. Sɛ wodi nokware a, wonsuro hwee.

Me bɔ na pampem eh, adanse de hyeɛ sɛ biota fragye eh, nana wae eh, nana menni ntorɔ ɛku asafo a nana menni ntorɔ ne atie biara no mɛka nokorɛ akyerɛ wo na nokware no bi wɔ hɔ a yɛnka no adwebrɛ so sɛ wo ba ɛyɛ de ne nsa akɔhyɛ fidie ma no twa na wode mmirika na ɛyere akwadaa no na ɔgye no ɛɛ na sɛ ɔde tɔfivi na ɛhyɛ n'ano a ɛne yɛn mfɛn mmirika nyere no mm. sɛsi a nea akɔ yɛ no asɛ yɛa yɛ nnua no mu bi esi pi sɛ wɔn nko ara ɛbɛfa ɔman agyapadeɛ na wɔn nko ara awesa amene mm. nti wo a woyɛ nyansani wo a woyɛ nokwaridifoɔ wo a wonya atorofo na wo a wowɔ som su mpa a wuntumi nka no, na ebia yɛaka bi ahyɛ w'ano, na yɛnkaa bi nhyɛɛ w'ano nso de a, na ebia woyɛ ohufoɔ. Efisɛ ɛmfa ho nipa odi hene, ɛwɔ sɛ yɛpɛ obi a otumi ka nokware kyerɛ ɔhene, efisɛ sɛbio wiase a yɛwɔ yi, ɔhene kɛse a yɛbɔ ne kyɛnso a ɛmmɔ no ntakraboa a enwi nni ne tiri so na ɔweɛ, Efisɛ ɔyɛ paapaa a, wode n'aduane si hɔ a wommisa sɛ, 'Amen no hyeɛ? Na ɛnnɛ deɛ, ɛdeɛn na moyɛɛe? Na waka sɛ, 'O, ɛnnɛ ɛyɛ akokɔ anaa ɛyɛ kusi anaa ɛyɛ akranteɛ. Sɛ bue tafrakyɛ, atakraboa a ɛnni ne tiri so na awe na yɛatoto mpo a, ɔbobɔ mu wie a, ɔse, 'Nkwadaa mmɛfa nkɔ. Nkwadaa no nso fa anoma kɔto agu. Efisɛ ɔhene a wɔmpɛ nokware no, sɛ bue tafrakyɛ, otadua da so te badwam a, obiara nka nkyerɛ wo. Me deɛ mɛka akyerɛ wo sɛ me kakrawa a medie no ɛso me, me kakrawa a mehyɛ no ɛso me, me kakrawa a menya baabi da no ɛso me, ɛsɔ m'ani. Ɛna megye di sɛ mayɛ adwuma akyɛ, mete wɔ yi 58 years, December merekɔdi 59, me classmates ebi adi 64 sɛ mekɔ school ntɛm kakra, mekɔɔ class one ɛyi form ɛyi. Form one medi eleven. Mhm. Ebi nso yɛ nkumaa te sɛ mmea. Mm, General Ekufu a sɛbe Rawlings mu abɛn mu wɔn bɔɔ ne tuo kun no. Mhm. Ne ba bɛn ma Henry Ekufu. Ɔno koraa deɛ ɔyɛ younger sen me. So nti yɛ group of young people no mhm. from that era no a yɛne mpanyinfoɔ anante no sɛ yɛn yɛ ntumi nsɔre nka nokorɛ nnɛ a ɛbɛyɛ na mmɔfra no bi asua na wɔn nso aka nokorɛ. Masa ɔma ma ɛnyɛ wo ka a woka. Ɔma ma ɛnyɛ w'adan a woasie. Alexander Fleming a otumi huu penicillin yɛ maa yɛn nyinaa a yetumi de taa kuru so ma yɛyɛ yiye yi. Sɛbe, ne ho wɔ mfasoɔ sen wo a wosi abronsan dodoɔ a wode ama nketeesia gu gu mu, efisɛ saa nketeesia no, wɔn ba wo hɔ bɛgye wo sika wie a, wɔkɔ abrantewa bi hɔ kɔkorɔkorɔ no. Ei, saa na ɛteɛ. wontumi nsakra no.
Wɔba wo hɔ wie a, ɛbɛgye wo sika a, wɔkɔ aberantewaa bi hɔ kɔkorɔkorɔ no. Saa na ɛteɛ. Nti sika deɛ pɛ bi. Na mɛm na sika.
Mɛm ma oh ebi ama girls no bi body guards national security ne girls ne na ɛnam ɛma girls ne obi de ne lecturer ɛɛkɔ beebi akɔ didi ɛkyɛ sɛ ɔɔkɔ no ah lecturer no hwɛ sɛ ɔte girl yi kaa mu na kaa bi di akyire. Kaa no nso yɛ four by four, ɛnyɛ kaa kotoa. Enti wɔn tena ase a wɔn didi kakra wɔn nom nsa no, ɔhwɛ sɛ mmeranteɛ mmienu te hɔ nte aseɛ nti girl no resan akɔ si no no, girl no reda no ase sɛ wakɔ GIJ, wawie. Na ɔreda no ase efisɛ ɔyɛ tikyani a waboa no ma no asua adeɛ. Enti aseda yi mu, ah, ɔhwɛ sɛ nkorɔmfoɔ redi n'akyi, na anyɛ biara wanya adwuma bi yɛ. Ɛɛ, wanya adwuma bank kɛseɛ bi paa wɔ Ghana ha. Ei! ɔnya fie bɛyɛ sɛ GIJ ne twenty three ɔnya sɛ twenty three yɛ nti ɛno no national security foɔ no abɛtumi akɔ ɛhwɛ wɔn anim nti ɛno n'akyi no wɔn kɔ na papa yi bisa keteesie sɛ n'anyɛ bi a adeɛ na ɛkɔ so yi ketee sɛ o oh, dɛbi ɛkyɛ sɛ ɛɛ eh, papa yi ɔwɔ abɛn mu mempra no no na osuro sɛ ebi a mɛkɔ mɛkɔ bɛrima foforɔ hɔ nti wama me body guards sɛbi etafra kyɛ. Wodu hɔ a, ɛto polisi. Ɛto polisi. Nti sɛbe ɔbaa no kɔ akɔgya n'anan a, na polisi di n'akyi. Oh, ɛtan yɛ nyan. Very well, live on TV as well as that, and also on Power 97.9 FM. KKD wɔ ha, na afei yɛbɛkɔ deep into the ɛyɛ agyapadeɛ ɛyɛ eh, state capture document no na the king ɛnɛ wode me ɛkɔ he ɛwɔ mepɛ sɛ nnɛ deɛ ɛbɛka no ɛnyɛ foforɔ a obiara nka ho asɛm ɛwɔ document no mu nti ɛnɛ yi ɛhefa ɛna ɛwɔ document no mu a wode me ɛkɔ ma me ni ka nkyerɛkyerɛ biribi mu ɛfiri sɛ ghana nsɛm bi kɔ so a ɛwɔ sɛ yɛka ebi mu gye di sɛ Ɛyɛ ɔtanfo bi na ato ne bo asɛe mmerɛ atena ase atwerɛ saa krataa yi. Fantastic.
Aah anyansafoɔ bi nso ahwɛ ahu sɛ hmm, sɛ ɔtanfo bi na twerɛ ɛnneɛ a, na ɛnneɛ ɔtanfo no ɔwɔ ahwehwɛ bi a ɔtumi hwɛ mu ɛhu daakye asɛm. Ampa. Na ebi nso gyedi sɛ wɔn a wɔwɔ aban mu yi ara yi, Wɔn abusuafoɔ na ɛtwerɛɛe. Merentumi mmɛsakra w'adwene. Ɛfiri sɛ tete no, na ogyimifoɔ bi te ase a asɛm bi baeɛ a wɔreka akyerɛ no no, ɔse, Don't confuse me with facts, I've already made up my mind. Ɛkyerɛ sɛ ɔmpɛ nokorɛ tie. Nti adeɛ nti a mehu document yi mehu nyɛ nnɛ but adeɛ nti a mesɔre. Wohu document no nyɛ nnɛ? Ɛnyɛ nnɛ oh mehu nyɛ nnɛ but adeɛ nti a mesɔre kaa ho asɛm ne sɛ mehu sɛ nneɛma a ɛwɔ document no nyinaa ɛɛba so. Ɔpanyin bi frɛɛ me ka kyerɛɛ me sɛ memfrɛ me nua kumaa bi ɛwɔ Peace FM. na me nka asɛm bi nkyerɛ no in fact me de me de text koraa sɛndee no me de sɛndee no no ɛna ɔse me mɔdi me me de sɛndee no no na ɔse oo ɛɛ political season nti saa na nkorɔmfoɔ bɛkeka nanso ne din wɔ document no mu bi me nwie kɔmaa Paul adomɔkyerɛ nso ne din wɔ document no mu bi ɔno deɛ wohwɛ ne TV program no a wotumi sɛ ɔyɛ ɔsomafoɔ a sɛbe sɛ nkorɔmfoɔ di bɔne a ne ama no daama sɛ Kɔ kɔyi ano ma yɛn. Ɛno wɔ hɔ. Mɛpɛ sɛ obi de me bɛkɔ kɔɔt, na yɛkɔgyina kɔɔt a, yɛfa ne program no nyinaa baako baako, na yɛakyerɛ sɛ, Bɔne wei baeɛ na abɛgyinaa hɔ bɛkaa wei. Bɔne wei baeɛ na abɛgyinaa hɔ bɛkaa wei. But nea ɔka, nea ɔka kyerɛɛ me sɛ me, me, memfa adeɛ mma nnipa no, na ɛyɛ Kwame Sefa kan. Ɛyɛ me ya efisɛ Kwame yɛ obi a sɛbe ɔyɛ ayɛ me ti pɛn but yɛ adwuma no mu no ɔyɛ m'abɔfra. Eh, sɛ Kwame yɛ 74 bɔ.
Nti nti ɛyɛ me ya kakra. Ɔntumi nkyerɛ o.
Mepɛ n'asɛm. Oh David sɛ David ɛnyɛ adwuma adwuma mu na meka na sɛ lawyer mm. sɛbe lawyerfoɔ no obi nyi bebree but ɔfrɛ obi senior. Mm-hmm. Ɛyɛ me ya kakra. Eti mehuu ne din wɔ document no mu nso no mebɔɔ birim. Ebinom nso din a mihui, but afei nea mihu yɛ haa me koraa ne banking sector ne nea wɔyɛe wɔ hɔ no. Ne nti yɛmfa no sɛ obi a ne tiri mu yɛ den, obi a ɔyɛ nipa bɔneni, ɔte wo kurom, wahyɛ da abɛdaadaa wo sɛ, sɛ wopɛ sɛ wo mma yɛ yie daakye a, anapa biara ma wɔn gɔta mu nsuo nnom. Awia biara ma wɔn kerosene nnom. Anwummere biara nso fa sawdust fa fra sɛbe nkokɔ agyanan. Wode fra a, ɛbɛbɔ nkankankan na tete fa ma wɔn te sɛ nea woma wɔn indomie no. Enti saa atirimɔdenfoɔ yi tumi twerɛɛ saa dɔkumɛnte no a wo a wodii so ne nea ɔno twerɛɛ dɔkumɛnte no, sɛbe hwan ne gyimifoɔ? Sɛm sɛbɛ. Enti adɛn na nipa bɔnefoɔ bi na ɛtwerɛ asɛm yi a Ghana man yɛ mebisa mo nyinaa adɛn na nsɛm a ɛwɔ mu no ɛɛbɛ mu dodoɔ no abɛ mu awie implemente dodoɔ no abɛ mu awie Enti sɛ ɛwɔ abusuani na ɛtwerɛ sɛ ɛyɛ ɔtamfo na ɛtwerɛ ma sɛm bisa ne sɛ Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ɛne mo a mobɛn no wɔ aban yi mu Ghana ɛnyɛ obiara na ɔnni nyansa o, dodoɔ no ara wɔ nyansa na ohia nti sɛ obi wɔ tumi na ɔkasa a nkorɔfoɔ se hmm efisɛ osuro sɛ ɔbɛka deebi, baabi a ɔyɛ adwuma yɛbɛyi no adi, osuro sɛ ɔbɛka deebi ne contract kakra bi a ɔyɛ no yɛbɛgye afi ne nsam nti dodoɔ no ara ntumi nka nokorɛ. Na afei deɛ mebɛhuu ahemfo ne asɔfoɔ wɔ mu no, ɛna me bo fuiɛ koraa, Ahemfo yɛ- ɛfisɛ mefi ahemfie. Enti wo deɛ meɛnkɔ 3.0, 3.0, ɔse religion and chieftaincy, Ɛwɔ agyapadeɛ document mu. ɛwɔ mu bi, Religion. and chieftaincy. Yɛnkɔ. The Ghana population is largely made up of Christians, ɛkyerɛ sɛ Ghana man no dodoɔ no ara yɛ Kristosomfoɔ. We must bear that in mind in all our activities. Enti biribi a yɛyɛ biara no, mom yɛnkae ɛno. It is therefore essential for the government to take an interest in the relationship between the government and the church. Ɛno nti ɛho hia sɛ aban yɛbɛhwɛ na asɔre ne aban nhyehyɛeɛ no yɛbɛhwɛ no yie. It is further evident that the large number of discerning Ghanaians are not comfortable with the proliferation of mushroom churches and their activities. Ghanafoɔ dodoɔ no ara, ɛnyɛ wɔn ani gye sɛ asɔre nketenkete nketenkete nketenkete bebree wɔ hɔ, na sɛdeɛ asɔre akɛseɛ no, wɔn anyɛ nketewa ansa na wɔbɛyɛ akɛseɛ. Nti sɛbe mopɛ kwan ato wɔn mu a, monkyerɛ criteria a mode bɛto mu ɛ. Ɔtoa so, This is visible in the large support and commendations received by Kennedy Agyapong when he declared war on the church. Mennye nni sɛ Kennedy declare war on the church.

Immediate examples include Rwanda and will bring an end Woka immediate examples na aka include Rwanda a, woama only one example nti na ɛkyerɛ woatwerɛ no koraa no, wo borɔfo twerɛ no aka wo kakra. and will bring an end to the vulnerable women who have suffered years of abuse at the hands of these mushroom pastors. Ɛhɔ no wɔn ammɔ din. These issues notwithstanding, it is important to identify and profile some church leaders within the country as they seem to perpetrate an agenda against our political tradition. Ntekyɛasɛm a yɛretwerɛ yi, ne fapem, ne korakora ara ne sɛ ɔsɔfo biara a wontaa wɔn akyi no, yɛrepɛ kwan bi ne ayɛ sɛ ɛyɛ regulation bi ne yɛreyɛ ne yɛaka wɔn ano atom. They must be properly contained and muted. Critically, Duncan Williams, his love for money is not in doubt and material inducements and commercial gains make him vulnerable to market incentives. A Ɛkyerɛ sɛ ɔsɔfo Duncan William Wɔde nso ne din a wom.
n'asɔre ne asɔre a ɛwɔ Action Africa Chapel. no a, kakraka paa baako a ɛwɔ ha no, nea wɔatwerɛ afa no ho no, ɛnyɛ akɔnnɔ. Ɛwɔ agyapadeɛ document Ah, mu. wɔn bɛ sɛ wɔn bɛ sɛ wɔn kyerɛ sɛ sɛbi Duncan Williams ɔdɔ sika sɛbi ɔdɔ sika koraa sen nyame. Na ɔpɛ nneɛma nti this means that he has a good nose for the highest bidder ɛkyerɛ sɛ wo a wobɛma ne sika no wo na ɔbɛkasa ama woɔ. His relationship with leading members of the NDC is an open secret na ɔman bɛn na yɛse woyɛ sɔfo a sɛbe wodɔm no ɔman mpanyimfoɔ ntumi nka ho bi. Ana ɔman mpanyimfo a wɔadi so asɔre kɔ ntumi nka ho bi? Na ɛkyerɛ sɛ papa yi repɛ amia no. Nea krataa no rekyerɛ no no, ɛnyɛ nea me meka no no. Enti ɔtoa so sɛ, It is therefore important to encourage the EC Chair to build better relations, and frequent his place as discreet as possible, enti yɛpɛ ma EC panyin no ɔntae nkɔ Duncan Williams hɔ sɛnea na Ken Ofori-Atta nso kɔ Otabil hɔ no, na ɔnkɔpɛ spiritual directions. na ɔnya firm pledges sɛ ɔbɛhwɛ ma yɛayɛ transparent election. So she should frequent the place as discreet as possible to seek spiritual directions and make firm pledges of her commitment to a transparent election knowing very well that he will further reassure the NDC establishment of the anarchy of the EC system. Na ɛkyerɛ sɛ yɛnim sɛ ɔbaa no nea ɔka no ɛyɛ ntorɔ but ɔbaa no ka a ɛbɛyɛ no dɛ. Na ɔno aka kyerɛ Ndisifoɔ no sɛ, Ɛɛ, monna, ɛfiri sɛ ɔbaa no se ɔbɛdi nokware. This will give them the comfort we need in order to tame a potential NDC aggressive posture towards the EC. Ɛno no na ɛbɛma yɛn ahotɔ bi a yɛhia, na ɛtumi, ɛtumi adwo NDCfoɔ no ano sɛdeɛ ɛbɛyɛ a EC di bɔne mpo a, wɔntumi nka. Three one, Bishop Charles Agyinasare. Ɔno nso ne din wɔ agyapadeɛ. Ɔsɔfo na ne ho fɛfɛ.
Agyinasare.
Ɛyɛ pere sako. Edu mmerɛ bi kɔ ɛyɛ mu sɛ emi nua ɛsɛ ne yɛ sɛ saa tan na nam etiri mi dɔɔso kakra no. Akrakye papa fɛfɛɛfɛ. Asɔfoɔ no deɛ sɛbe mepɛ obiara asɛm mene hmm. obiara ni ntɔkwa. Ɔsɛ quite visibly an NDC sympathizer who only appears to speak whenever MPP is in power. He must be watched carefully. Nti wɔn pɛ sɛ wɔn kyerɛ sɛ ɔyɛ obi a wotumi hu sɛ ɔtwe bɛn yɛn NDC na ɔno no sɛbi yɛn NPP ɔpaw apɛ a ɛna ɔka bɔne a ɛkɔ soɔ. He must be watched carefully. Our men within his inner circle have done pretty well with accurate briefs but it is time to adopt an open muscular approach. Ɛkyerɛ sɛ wɔn de nkorɔmfoɔ bi ahyehyɛ wɔn a ɛbɛn no ho. Ei! Aboa bi bɛka wo a, Nephi, wo ara wontu me. Enti wɔatua nkorɔmfoɔ bi ka abɛn papa no a wɔde ne ho nsɛm brɛ no, na seesei a na ɛsɛ sɛ wɔyɛ, na afei deɛ wɔkasi mu sɛ wɔde ahoɔden ne tumi bi na ɛkɔ no soɔ. Na wɔse.

Pastors bi nso wɔ hɔ agye din kakra na wɔaka nsɛmmɔne afa ne ho agu ne ho anim ase agu ne ho fi. However, the president must desist from directly responding to him as advised by our people within his circle. Na mmom, President Nana Akuffo Addo, ɔnhwɛ ye na papa no ka biribi a wankɔyi ano, efisɛ ɔno ara ne nkorɔmfoɔ no a yɛtua wɔn mu a wɔn mo bɛn no no, wɔn aka kyerɛ yɛn sɛ, sɛ ɔnim na papa no kasa na ɔbɛyi ano deɛ a, ɛnneɛ bokiti ma ɔbɛhwie agu dwom. Next one, wɔn si three two. Sam Korankye yɛn nka. Ɛkyɛ sɛ sɛ krataa yi yɛ ntora. Mebobɔ nea ɛwɔ muo. Ɛnyɛ me pɛ na mewɔ bi sɛ si a about one million. About one million Ghanaians have this document. Religion and what?
Religion and chieftaincy.
Nti me gyina religion sɛ si a. Sam Korankye yɛn nka. He is perhaps even more visibly a surrogate of the NDC. Ɔsɔfo a ɔyɛ na sorry. Yɛse Sabieta Frakyɛ, ɛkyerɛ sɛ wayɛ ne ho sɛ NDC foɔ kasa ma foɔ, ɔyɛ NDC foɔ Sabi wɔn akoa who has cleverly concealed this aspect to appear as a national Christian hero, a hero, I beg your pardon. Ɛnti ɛkyerɛ sɛ ɔde ɛno asie ɛna ɔyɛ ne ho sɛ Sabieta Frakyɛ, Kristofoɔ no a ɛwɔ ha no, wɔgyina mu pintinn, ɛyɛ obi a ɔdi kan wɔ mu. Ɛna ɔmo se, A constant eye watch and monitoring of this man is required with specific efforts to contain his commercial interests which have been identified. Enti n'adwuma a w'abue aka sɔfodie no, wohu sɛ sɛbe ɔsɔfoɔ wote asɔre no a asɔre no yɛ yie no, wotumi de asɔre sika no bi ne yɛ. Facebook live ɛɛ baabi a wowɔ no yɛ display biribiara agyapadeɛ document ɛɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ obiara bɛhu. Enti no ɔse. Enti no wɔmɔto wo mmoa hwɛ nsɛ woyɛ sɔfo a anka tete no sɔfo no anka asɔre sika wode yɛ biribi a ɛnyɛ wo dea enti wohwɛ Methodist sukuu a wɔn sii yɛ a ɛnyɛ Methodist sɔfoɔ dea wɔn na sesie a na ebia woa wabɔ wo ho mmɔden womfi Methodist womfi Anglican womfi Roman Catholic nkorɔmfoɔ sika ne tithe yi kakra yi wode yɛ asɔre no wie a woatumi abue adwuma bi nso asi hɔ na asɔre mma no bi anya adwuma no bi ayɛ. Wɔkyerɛ sɛ ne nnwuma nso a wabue ne nea ɔyɛ a etumi de sika kakra brɛ ne ne n'abusuafoɔ. Otumi de bi hwɛ ne mma na ɔde bi nso boa asɔre no. Wɔbɛhwɛ na sɛbe Otafere akyɛ, wɔaka no ahyɛ. Ei, ɛno ne deɛ ɛwom. Na ɛno yɛ ɛyɛ ɛno yɛ Sam Korankye Ankrah. Papa ɔpɛ ne wɔ ase. Eti my brother my brother Sam. my brother Sam, I'm may, shocked. may I talk to you directly? I'm shocked.

to Nana. Brother Ken Ofori-Atta's account of his demeanour on the night before the announcement of the closure of Capital Bank indicates he was not too averse with our decision. Ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ, Ken Ofori-Atta kyerɛ sɛ, anadwo no ansa na adeɛ kye a wɔbɛ announce sɛ yɛrebɛto Capital Bank mu no, ɔkyerɛkyerɛɛ mu kyerɛɛ Pastor Mensah Otabil no Sɛbe, ɛɛ, ɛ, wamfa ne nan ansi mu dendeenden sɛ, Dabi, kyenkyenee a munnyae. Na ɛno na ɛma mibisa sɛ, Enti nnipa no, mosɛ mu anaa? Efisɛ sɛ krataa yi kyerɛ sɛ mobɛto bank a na ɔno wɔ bɔɔd no so bi no mu no, mutumi kɔka kyerɛɛ no de a, ɛnde amoaben bɔne bɛn na ɔyɛɛ wo nti a ɔno ne deɛ no deɛ, moantumi anka nkyerɛ no? A na mokɔ ne bank kɔbɔ bosea. a ne bank tumi gyee the best bank in the country a sɛbio tafra kyɛ wabɔ bra asɛn mu wayɛ sogya akɔ abrokyire sɛbe akɔ yɛ adwuma akɔ Nigeria akɔ som aba abɛkyerɛ adeɛ abɛbue bank ketekete ama so anya customers dodoɔ sei na mobɛto bank no mu mpo a sɛbe sika a mo na moseɛ sɛ mode too bank no mu no Ɛdɔɔso mpempempempempempem ɛsen sika anka mo bɛtumi de yɛ save bank no. Na mo save bank no a mo akyerɛ ne sɛ yɛn yɛ save bank yi nti no yɛgye 50 percent of the shares of the bank yɛde ama Ghana foɔ aban yɛhwɛ saa 50 percent no so sɛ daakye obi ba na ɔnam GIPC Ghana Investment Promotion Center a fifteen years ago na meyɛ Director of Public Affairs and Communications wɔ hɔ under President Kufuor a, na anka ebia saa sika no ɛba a, yɛse saa sika yi aba no yɛ ho ahe ha a ɛyɛ nti no, ahiafoɔ a wɔdɔ kookoo mfuo no, scholarship a Kwame Nkrumah ɛhwɛ maa Cocoa Board yɛɛ no tetetetete no, yɛrebɛbae mu ma ahiafoɔ mma moanya scholarship yi bi. Awidifoɔ ne atirimuɔdenfoɔ anyɛ, nso wɔn se yɛmmɔ wɔn ose. Yɛmmɔ wo se sɛn? Yɛmmɔ wo se sɛn? Sabiota Frakyɛ, adeɛ yi a moatu asi hɔ yi, cathedral yi a moatu asi hɔ yi, enti ampa sɛ modɔ Nyankopɔn? Ɛna nea modwen fa asɔfoɔ ho nie? Nea modwen fa asɔfoɔ ho nie?

Opt for an MDC replacement, na ɛkyerɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ wɔn sɛ tafrakyɛ kwan a wɔn faa so a wɔn too bank no mu no can ɛhwɛ ɔsɔfoɔ no ɛne ɔno nso ne nkorɔmfoɔ bi a ɛbɛn sɔfoɔ no a ee asɔfoɔ nyinaa nhwɛ yie o na ɛkyerɛ sɛ nkorɔmfoɔ a ɛdi mu ho no yɛtua bi ka na anim nam o there are moles amongst you it's serious o there are moles amongst very you very serious there are moles amongst you So ɔho? Ɛnti no ɛɛ anyɛ a ɔbɛpɛ sɛ ɔde NDC wei ɛna ɛba abɛsi anaa? Na sɛbe ɔsɔfo no mentee sɛ wagyina ne pulpit mu aka pɔtee sɛ momfa ma NDC anaa momfa ma NPP. Mmom no akyerɛkyerɛ a ɔkyerɛ no obi ka asɛm no anka ne yie a na wakyerɛ mu sɛ deebi. Mekae, free education baeɛ ɔsee daabi oo, sɛ yɛtua nnipa yie a nnipa bɛtua ɔno ara ne ba school fees. Na wɔn a ɛnni bie no deɛ na yɛaboa wɔn. Na mente aseɛ sɛ me mete ha yi kɔsi kyɛ yi. Wosee sɛ Ghana ha, sɛ me mma nni aburokyire ɛna wɔn wɔ ha a, wɔmma wɔn free education wɔ aberɛ a mɛtumi atua. Na mɛtumi aboa obi nso atua ne deɛ. Mete ha metua ebinom school fees. Menni sika mmorosoɔ.
Ɛne nansa yi a me papa, 86 year old man, wayi 19,500 ama obi sɛ ɔmfa nkɔtɔ pragea, ɛna wama no 500 sɛ ɔmfa nkɔ register na ɔmfa nyɛ adwuma nhwɛ ne yere ne ne mma. 86 year old man, ɔmmɔ aban korɔno da, mengyee bribe da, maka no eight times on TV, ɛnnɛ ne ninth time. Obi nso tumi ba TV ɛyi ɛɛ Facebook ɛyi no a bɛtwerɛ wɔ aseɛ ɛɛ KKD wo deɛ woyɛ wo ho sɛ wonyɛ bɔne ɛnde adɛn na wo nso wonkɔ run for election because wo run for election a deɛ ɛbɛhu sɛ ebi a wo nso yɛ korɔmfoɔ odwan ba sɛbi otafra kyɛ sɛ wo papa ni nyansa nti wankyerɛ wo nyansa anaa wo papa yɛ ewi a ɛno nkyerɛ sɛ obiara ɛte wo mantam yɛ ewi. Me yɛn nyɛ no saa. Me yɛn nyɛ no saa. Ɛwɔ sɛ yɛte aseɛ sɛ ebi mu asi pi sɛ korɔno sika nyɛ wɔn fɛ. Dabi da.
Nti wɔn atoa so sɛ we should be reminded that an insider fighting you is more dangerous than the sworn enemy. Na ɛkyerɛ sɛ nea ɔtwerɛ krataa yi pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ Otabil no ɔka NPP foɔ no ho. Saa na wɔpɛ sɛ wɔkyerɛ, ɛnyɛ me na meseɛ. According to the agyapadeɛ document. Krataa a ɛda ha yi, ɛno no. Enti no, ɔtoa so sɛ, In any case, he appears to be more aligned with the Kufuor camp. President Kufuor, ɔregye n'ahome. Ɔredwen no. President Kufuor ammɛfɔɔse ansɔ Allan nsa sɛ kyenkyene a Allan nni adeɛ. Mmom, ɔmaa afutuo sɛ, Mommɔ obi a yɛrehwehwɛ no a yɛbɛhu no. na mo mpo obi a sɛbiota firi akyɛ ɔbɛtumi aka nnipa no abom. Sɛ ɛno na yɛnyaeɛ a, yɛda Nyame ase. Sɛ anyɛ ɛno na yɛnyaeɛ a, Ghanafoɔ ei, mom yɛnsua biribi mfiri mu, na ɔkwan no da yɛn anim. Wɔn a wɔabɔ yɛn korɔno no deɛ, mɛsan maka biom. Ɔpanyin Kwesi Dakwah. Aduanaba a ofi adanse dompo ase. Adanseni mapa a ne maame nso nkyi fi serem. Ɛno nti na me nuabaa baako de Adiza, baako nso de Maame Hawa. Ɔse, Kwasie, aban sika, mɛmfa wo nsa nka bi da. This was when I was at GBC, 19 year old guy. Ka kyerɛ aban sika mɛmfa wo nsa nka bi da, efisɛ aban sika wɔ hɔ yi, wode wo nsa ka a, ɛte sɛ nea woafa bafan sika, bafan a n'ani afura, bafan a n'ani afura a obi akyɛ n'adeɛ agu fam no. Sɛbi onni ani mpo a ɔde behu sika no, ɛna onni nan nso a sɛ nipa no fa a, ɔde bedwane adi n'akyire. Na mmom sɛ wofa a, sika no a woafa no, ɛno mmɔho mmɔho no, Wode bɛakɔsa wo ho yareɛ, na saa yareɛ no ɛbɛtoa so wɔ wo mma ne wo nanaanom ne wo nanakansoa mo so. Mo a mobɔ Ghana apuu, ɛne wɔn a wɔn mu nni biara mmɔ nni bi a wɔde asrɛsrɛ na ɛdi Honourable Honourable foɔ akyi no, monte aseɛ. Ɔkwan da mo anim. Enti wɔkaa wei faa Otabil ho no, ɛna ɛkɔɔ.

eh, Wadawuruma, for the sake of our viewers and our listeners, mɛsrɛ wo sɛ wode fa eh, chief imam deɛ no bɔ so ma me ansa na wɔde bɛbɔ soɔ no bewa ha na ɛkyɛ sɛ wowɔ deɛ nam kan wɔ manya me deɛ nam kan wɔ eh, eh, ma mefa wei ntwam ansa na nkɔmmɔ no ayɛ dɛ nkɔmmɔ no ayɛ dɛ hopsin adɔyɛ ɔse mugabe i'm really enjoying your show today And I want to be in your studio tomorrow I need a flyer please send it to me as soon as possible ɛsɛ hwɛ sɛ adɔyɛ sɛ wɔfili show na sɛ baabi a wɔbɔkɔ no hwɛ sɛ adɔyɛ o wɔ sɛ baabi a wɔbɔkɔ no wɔfili show na no wɔsrɛ me sɛ wɔkyena sɛ madi kaa koraa prepare me panel members a mede mu bɔ ɔkyena a wɔsrɛ me yɛmfa nkyɛ no wɔkyena ɔno hwɛ sɛ adɔyɛ wɔba ha abɛtena ase na deɛ ɔka no ɔno nso de bi ayɛ dɛn abɛpee so ɛɛ eh, the king
sɛ sɛ meba o mesrɛ wo ma me mpɔtɔ ketewa bi na to aso Ghana, Ghana yɛnyɛ mmɔbɔ ɛyɛ yɛn ara na yɛyii yɛ a yɛ nua no mu bi sɛ mommɛyɛ asoafo asoafo nyɛ wo panyin wo panyin yɛ wo maame wo papa wo wɔfa wo soaa wo panyin yɛ wakyerɛkyerɛfoɔ Wo panyin yɛ wo kurom hene ne mpanyimfo a ɛwɔ ahemfie. Sɛ wotow aba ma obi sɛ ɔmmɛsom a, ɔnyɛ wo panyin, ɔyɛ w'asoafoɔ. Na asoafoɔ no nyinaa panyin no, ɔno na yɛfrɛ no ɔman asoafoɔ panyin. Ɛnna anihaw nti, yetwa no ti a, ɛnna yɛayɛ no ɔman panyin. Kuro biara nni hɔ a ɔman asoafoɔ panyin no wɔ sika Ewɔ tumi sen nea tumi nyinara yɛ ne dea. Me, me papa wɔ sika sen ɔman asoafo panyin, efisɛ me papa ne ɔsoro Onyankopɔn. Onyankopɔn, Otweaduapɔn Nyankopɔn ne me papa a ɔwɔ soro. Me papa a ɔwɔ asase yi so deɛ, ɛyɛ Ɔpanyin Kwesi Dakwa Aduana ba a ofi Adanse Dompo ase, a Onyankopɔn apɔne ne tumi ne ne nyansa no bi ama no sɛ, Kwesie, hwɛ, Fa wei yɛ adwuma, Fa bi hwɛ wo yere, fa bi hwɛ wo mma, na wɔn nso tumi aboa bi. Enti sɛ wodu mpɛnpɛnsoɔ bi a, nea wo ama no tumi sɛ ɔmfa mmɛsom, na wo wobɔ ne ho ban sɛ ɔno nyɛ sika nni na ne ho nhenhaa no, na sɛ daakye mpo no ɔgyae presidency no kɔtena fie mpo a, wobɛtua ne ka kɔsi ɛda ɔbɛwuo. Na every four years no nso a wafi presidency no mu no, mobɛpɛ cars nso asan de ama no. Mobɛsan ama no office na mo ara mode aban sika a ɛyɛ me ne wo mmienu yɛ toɔ, yɛasan de ahwɛ noɔ no. Sɛ ɔbɔ korɔno a, anka saa nipa no, anka ɛsɛ yɛtwa n'aso, yɛtwa ne tɛkyerɛma, yɛtwa ne nsa, yɛtwa no nketenketenkete, yɛtwa ne tadua. Ɛfiri sɛ saa nipa no, na ɛkyerɛ sɛ ɔbɔ man.
Adɛn na ɛsɛ sɛ ɛyɛ biribiara ma wo na kyenkyenee ara wo nko ne w'abusuafoɔ na mopɛ sɛ mofa biribiara? Menka mfa Ghana ho, meka fa wiase baabiara. It is a sad. Britain ne me second home. I know.
Sɛbe, Ghana ne me first home, sɛ ha na me papa ne me maame firi. I know.
Sɛbe Otaferɛ Akyɛ, parliamentarian, ɔne ne mpena akɔdaa hotel. Na ɔno na ɔseɛ sɛ ɔkɔdaa hotel, sɛ ano ankɔdaa hotel, ɔkɔdaa fie. Ne bill a ɔde baa parliament no nti no, yɛse ɔkɔ jail. Na Ghana ha, yɛte ha, ɛma president ɛte hɔ, ɛma obi a president, ɛsɛ ɛnyɛ president na ama contract. Mhm. Obi a president ama ne post, ɛtumi fa 34.9 million dollar contract sɛ, mede ama president ba mpena. Na meka a, na nnipa no rebisa me, wɔse, Oh, na sɛ President mma no mpo no, ɛnyɛ President mmra. Ɛna mese, Hwɛ nea ɔkyerɛ, hwɛ nea ɔkyerɛ, anyɛ a mɛtwa wo tɛkyerɛma. Na sɛ Biota Frakyɛ, sɛ President mma mpra wo ne n'awo deɛ a, ɛyɛ hwan mo dea? A nnipa no nso no, sɛ Biota Frakyɛ, Auditor General, asɛ da atwerɛ krataa sɛ, This company doesn't really do anything. Wɔn mu gye yɛ sika di kwa. Enti mo mpam wɔn mu. Mmom no yɛ ampam wɔn mu, mmom yɛ pamo nkrɔnfo a ɛyɛ adwuma no nyinaa, ɛna yɛ gyae adwuma no maa wɔn. Enti me bisaa president no sɛ, anyɛ biaa wo rebɔ bra de nokorɛ apɛ sika de ahwɛ wo yere ne wo mma? Anaa wo rekyerɛ wo mma sɛdeɛ yɛ bɔ korɔno? Ɛbɛdu mmerɛ bi a wo a wo bɛdi manpanyin biaa wɔ kurom ha no, daakye wo ba ɛɛpɛ mampanyie bi a, yɛmpene. Ɛsiane na ɛkyɛ watete no korɔno mu. Adɛn na ɛpɛ sɛ nti nkwadaa no wɔkɔ sukuu na wɔn ni nkurɔfoɔ a aben sen wɔn a wɔn wɔ nimdeɛ sen wɔn mu a wɔn nso yɛ adwuma. Adɛn na ɛyɛ saa?
Adɛn? Meka a wobɛnya obi a sɛbe nkurɔfoɔ te ahorɔ to n'anum na wabɛgyina TV so na ɔpɔinte pɔinte screen. Ɔno nso no memfii no but na sɛ mo Ɔbɛgyina deɛn?
Ɔbɛgyina TV so na ɔpɔinte pɔinte screen. Weather forecast na.
Daabi na na ɛno no sɛ memfii no memfii ne nti no sɛ afei na sɛm aba mate sɛ yɛse obi sɛne me video bi sɛ ɛne Nanso ɔkɔtenaa TV so sɛ oo ne nua ne me na memfrɛ no na Ɔne ma, ne ne nkɔmmɔ bɛn? ma me mma Captain Smart mma yɛn ntam mehwɛ ɛdin nam sɛ ah Paul ɛdɛn na ɛyɛ no Afei wa- Efisɛ Paul ei sɛ meka asɛm bi kyerɛɛ wo sɛ Sɛ ɔmamma rewura fie mu a, kraman a ɛwɔ fie no mu no, ɔbɛpo. Na ɔpo ara na ɔmamma wɔn fiewura no ho nnipa a ɛreba no a, wɔn sɔ kraman no mu. Mhm. Na wɔn de kraman no gyina nkyɛn. Na ɔmamma no kɔ kɔtena ase na ɔne efiewura si nkonnwa wie a, wo kraman no, yɛsan ka wo hyɛ ɛboɔ ketewa mu. Mhm.
Sikakorɔ no a wo nso yɛabɔ wo din wɔ ha sɛ wo ne Kwame Sefa kan ne ebinom yɛtua mo no, sɛ ɛyɛ nokorɛ o, sɛ ɛnyɛ nokorɛ o, ebi nkɔ na ebi mma, ɛda mo anim. Sɛ mote TV so, moanya kwan sɛ sɛbe, sɛ mokɔɔ ho sukuu o, moankɔ ho sukuu o, Nyankopɔn adom moanya biribi yɛ. Momfa ndi nokorɛ mma ɔman no ɛ! Hmm. Na adɛn yɛn a yɛnkɔgyee biribiara yi, yɛnnidi? Sɛ bia ebi mpo a yɛte yie sen mo. Ɛte yie na ne sɛ ɛte yie ne sɛ wadan dɔɔso anaa deɛn sɛ mmaa dɔɔso wɔ wo ho ɛne deɛn adɛn ne yɛyɛ saa adɛn ne yɛyɛ saa na chief imam asɛm yi a wopɛ sɛ meka eh, wadaworo ma deɛ nti a mepɛ sɛ mebɛ mo hɔ no sɛ Messages a menya nyinaa ne sɛ yɛn nuanom Muslimifo no bi tie wɔn sɛ wɔn yɛ ayɛ disappointed in me. Sɛ mempɛ sɛ meka wɔn deɛ no. Adɛn nti na waka Otabel aka ɛyɛ Agyenasare waka asɔfo no nyinaa. Ɛnyɛ wɔn nyinaa maka bi. Nti ɛsɛ ɛka chief imam deɛ. Chief imam deɛ no ɛsɛ sɛ wɔnka deɛ. Wɔn se wɔn se national me nso deɛ madam fofoɔ nso a sɛbe wɔn yɛ. Alaji alaji fo ne sie.
Wɔn bɛ so wɔn hu deɛ wɔn atwa afa chief. Ɛnura kora baako baako baa mi hɔ ne mi bɛ kasa isa. ɛwɔ tɛm a yɛn nyinaa no yɛ nyi together isa wɔn ti sɛ sɛ sɛ isa edi seventy four isa edi seventy four ah, ɔsɛ national chief man ɛne yɛ three point four pàtó mɛka no fɛ gu so government eh, government ɔsɛ government must prepare an exit plan for the national chief imam ee obi papa a ɔte ase ɔnwuye no

Wickedness no firi he ɔbɛ nyi? Dɛm nti ma me ntoa so.
This has become necessary in view of the fact that the demise of his deputy has created a vacancy. Ɛkyerɛ sɛ ɛho abɛhia efisɛ ne deputy no wuiɛ no ama ɛkwan bi abɛda hɔ. Na the intense lobbying by the other Muslim leaders should be properly handled in the face of the promises we have made to each of them. Aye, nti Deputy no wuiɛ no, wɔn a ɛpre position no no, wɔn pɛ sɛ wɔn kyerɛ sɛ Nana Akuffo Addo ne ne nkrɔnfoɔ ama wɔn mo nyinaa promises cause yɛnim nea ɔbɛnya position no na government will need to find a discreet way of influencing the process of the appointment of the next national chief imam as well as the deputy wei nti fa ne sɛ bɔdamfoɔ ɛna ɛtwerɛ saa document yi a na aha yi pɛ mpo ɛyɛ ntorɔ a Dɔkumɛnt no nneɛma dodoɔ a ɛwɔ mu a ɛyɛ nokware no nti no, yɛnkɔ so nka sɛ, O, wei deɛ yɛnnye nni anaa? Yɛnkɔ so nka sɛ yɛnnye nni anaa? Anaa yɛmmisa yɛn ho asɛm sɛ, ei, nti ɛyɛ ampa sɛ nea nnipa dasani ɛreyɛ nie? Ɔse the candidates for this should be well verified party sympathizers a ɛkyerɛ sɛ nea ɛbɛsi ne chief imam na ɛsɛ yɛ make sure sɛ ɔyɛ mpp party sympathizer. chief imam wɔ mu yi
chief imam wɔ wu. Hey! There has to be march a march in this country.

wɔbɛtumi agyina sɛ yɛbɛfa wɔn abɛsi Chief Imam a ɔnwuiɛ anan ɛne ne Deputy no a waka baabi anan no, ɛwɔ sɛ wɔyɛ yɛn paatifoɔ a sɛ biribi ba a wɔbɛtumi agyina aka bi ama yɛn. Da bɛn na yɛkae sɛ yɛmfa religion ne state mfra? Ɛbaa no sɛn na afei deɛ nea yɛduru nie? Ɔse Nana has shown his love for the Zongo community, Kwasi Asɛm. Oh my God. Huh. Nana has taken bold steps towards breaking the NDC monopoly of the Zongos. Now NDC, wɔn wɔ monopoly wɔ Zongo so. I don't know. Nti wɔn bɛ so wɔn kyerɛ sɛ Zongo fo no obiara ni ɔno anadwen. Party fo na ɛkyerɛ wɔn wɔn adwen. ɛte sɛ nea yɛte hɔ yi a ɛsɛ founders koraa nso no president na ɛbɛkyerɛ wɔn mu ɛyɛ founders president abɛn na ɔbɛyɛ historian ɛma adeɛ baako a menya mo de bɛto ama me paa ne jb dankwa lɛta a ɔtwerɛeɛ a ɛkyɛ sɛ ɔno bɔ kwame nkrumah akyi a ɔmpɛ sɛ ghana ɛbɛnya independence ɛne buzia nso lɛta a ɔtwerɛeɛ a Ɔno nso mpɛ sɛ Ghana nya independence. Ɛno nti na ɛda no a Kwame ɛyi, Kwame Nkrumah yi ɛregye independence no a ɔrekasa no. Sɛ no ɛyi, JB Dankwah na ɔgyina nnipa no mu rehwɛ bi. Ɔgyina hɔ te sɛ nkorɔmfo a ɛrehwɛ Shatta Wale wɔ stage. Sɛ Peter Fenakyɛ. Na wo bɔɔ bra yi a, ɛna wo dii nokorɛ a, mo na mo seɛ sɛ na mo na mo repɛ independence. Saa na mo da ho retwerɛ aborɔfo no sɛ ma mo nya yɛn, ma mo nya hɔ, ma mo nya yɛn hɔ nkɔ oo, mo nkɔ so nni yɛn so oo, mo nkɔ so nni yɛn so oo. Wei.

His challenge flat as being an invitation to criminal conspiracy against law and order. Na wei, wei, atetekwaa wei, mo se ɔyɛ founder. Adeɛ no a yɛn nyinaa yɛ apere no, nea na ɔka nie. Mo se yɛnyɛ no deɛ. JB Dankwa no. Are you crazy? Ɛna mɛka sɛ me papa wamfa ɛnyɛ ɔno na ɔde culture and tourism bae ɔyɛ ne hotel ketewaa bi ɔyɛ ne lotto kiosks ɔyɛ ne farm ɛna ɔtɔɔ ne nsaase ɛna ɔsii n'adan ɛna ɔyɛ ne ɛyi properties mentumi nka sɛ ɔno na ɔde culture and tourism baa Ghana ba nokwara yi wei abɛda adi moda ho ka sɛ dɛn founders mo paa mo deɛ mo deɛ mo ntwam Kwame Nkrumah kura founders day ɔmpɛ ɔde yɛ den yɛtwerɛ nti ɔse i had to be an away kumase for long periods la masa jb nonsense nonsense ghana ha yɛanhwɛ ne yɛnsua yɛabakwasɛm a eh? atete kwaba bɛdi nto akyerɛ ma woanhwɛ a yɛbɛku yɛn ayɛ ahemfo Yɛampɛ na yɛnsua nokware a atetekwaa bi ba abɛdaadaa yɛn. Mama asɛm wei deɛ ma menka. Let me t which one is my camera? That one. Ghanaians, do you understand this? You may love somebody dearly. You may elect somebody unconscionably. But once you elevate people into positions of attention, affection, or power, it does not mean they determine what is true. Truth itself is the ultimate power. Ghanafoɔ yi, wobɛtumi adɔ obi, wobɛtumi ama wo werɛ fi wo ho akɔto aba bɔne, na mmom sɛ woyi obi na woma no tumi wie a, ɛno nkyerɛ sɛ nea ɔno ka biara yɛ nokware. Mmom nokware ne tumi nyinara panyin. Momma yɛn nyinaa yɛmpɛ nokware, na yɛnhwɛ sɛ yeyi obi si baabi a, yɛbɔ ne ho ban, na nea ɛsɛ yɛde ma no, yɛde ama no, na ɔfa ɔman kapra a, yɛakye no atom. US. President bi baeɛ a, ɔde ne nuabarima a ɔntraee case baako mpo wɔ kɔɔte da, ɛyɛɛ Attorney General. Ɛno nti president no ɔmo kuu no no ofii so no nkrɔnfoɔ yɛɛ ahyɛɛ mmra ɛyɛ US code three one one zero ɛyɛ the code on nepotism sɛ wo ntumi nfa wo nua wo abusuani ɛna ɔmo tu ɔmo kyerɛkyerɛ ne nyinaa mu ɛmmɛhyɛ position bi anaa ɔmo promoti no ɛgye sɛ ɛkyɛ sɛ biribi wɔ hɔ ɛkyerɛ sɛ nipa no nea ɔyɛ no Obiaa ntumi nyɛ nti na yɛbɛyɛ no saa anyɛ sɛ ɔman yi bɛbɔ because anyɛ saa daakye adanseni bi ba a na ɛkyɛ ɔno nso se adansefoɔ nko ara yɛn nso yɛn bɛ ne yɛn bɛwia Ghana sika nyinaa na daakye ahonani bi ba a ɔno nso yɛn bɛyɛ ne yɛn wia Ghana sika nyinaa na daakye bi sɛbi dagatini bi ba a ɔno nso se yɛn bɛyɛ ne yɛn bɛwia Ghana sika nyinaa wei meka ne sɛ a na wonte aseɛ nti ɛmfa party a wowɔ ho ɛmfa ntɔn a wobɔ ho Nea ɛyɛ bɔne no, CPP mu oo, eh, GCPP mu oo, Akuadɔnkɔ mu oo, NDC mu oo, NPP mu oo, bɔne yɛ bɔne. Se yɛntumi nyɛ saa de a, na yɛn nyinaa yɛyɛ atetekwaa. Mete aseɛ sɛ nnipa pii nni akokoduro, Obi nso wɔ hɔ ma ɔwɔ akokoduro, bɔ ɔno mu ɔnam wɔ atante atantehuro taa ne to. Mhm. Ɛsɛ wakɔgye contract bi a bi a contract no yɛ two million, ɛnso ayɛ contract no seventeen million ɔne nkurɔfoɔ akɔkyɛ di. Eti onim na ɔbɛkasa a, sɛnea nkurɔfoɔ esi yɛn nyɛ file wɔ nkurɔfoɔ so no, yɛbɛ yɛn n'asɛm bɛpue. Na sɛ meyɛ yɛ nyame asɛe me, ɛnso yɛhwɛ a, ah, ne nti akɔyɛ ɔnkɔyɛ contract bi meyɛ nkɔkye no. anaa ɛrenkɔpɛ ɔbaa bi asɛm nka no. Nea ne yɛ pɛ mpo de asɛe me mmerɛ bi mpo a na ɛyɛ aban foforɔ mpo nso na ɛwɔ so no. Ɔbaa no se, Ah, I was never raped. I will never say I've been raped. Ɛbɛsi nnɛ, ɔbaa no nni statement wɔ baabiara. Woyɛ papa a, woforo dua pa a, ɛwɔ aborɔkyiman mu a, yɛpia wo. Kurom ha, woforo dua pa a, yɛtwe wo ba fam. Gye sɛ wokɔ kotokuto agyimifoɔ ne awifoɔ Ɛne abɔmanfoɔ. Adɛn?
Adɛn? Dakan biara na wode gya yɛ kwan na sɛ ma ma ma boto. Nea mede agya mo kwan eh, ne sɛ. Eh, eh, asɔfo no ne chief imam. Wɔn se.
Exit plan na ama ma boto. Wɔn se the national situation as regards the media landscape. Phase one. We envisage that the role of Kojo Oppong Nkrumah will continue to be crucial in our quest to dominate the Ghanaian media landscape. He was super when planted around some of the big weights of the erstwhile Mills Mahama Government. Na ɔwɔ Joy FM no, ne secret recordings a ɔyeyɛe fa wɔn a na wɔwɔ aban mu no, ɛboa ma yehu wɔn discussions, ɛma ɛboa ma yɛyɛ yɛn strategy, a ɛno nso nti na yetumi de winee landslide twenty sixteen. Ɔtoa so sɛ, Ɛnyɛ nwanwa sɛ Gabriel Kyiridaako yɛɛ biribiara sɛ ɔbɛma Young Man Kojo Oppong Nkrumah yi promotion kɔsi Substantive Information Minister. Na Gabi, hwan na tuu aba maa no? Me nua Gabi, obi ato aba ama wo anaa? Hey, Ghana, Ghanafoɔ ne akoto akoto. Ɛkyɛ ɔyɛ president ebusuani nti nkurɔfoɔ kɔ kotom na ɔno na kyɛ fɛ. Saa na yɛkyerɛ. Sɛ ɛdɛ na na na ɛwɔ lande.

Ko tia wɔn a esuro ne wura. Asɛm kɛseɛ baa Frankaci soɔ nti, asɛm bi wɔ hɔ a esuro abɔdwe sɛ o, wɔn se it is now obvious that Kojo Oppong Nkrumah has an ultimate presidential ambition, nti yɛwɔ duty sɛ ɛse yɛboa no na yɛkyerɛ no sɛ yɛbɛtaa n'akyi.

Secondly, that ministry has one of the richest, uh, is one of the richest, hence a conduit for him to increase his personal financial muscles for his presidential ambition. Ah, nti ɛkyɛ sɛ wɔn pɛsɛ wɔn kyɛ sɛ yɛtumi pia wokɔ ministry bi a sika wɔ hɔ sɛnɛ bɛyɛ wobɛtumi abɔ korɔ no na wode ayɛ nea wopɛ sɛ woyɛ daakye ɛnti ghanafoɔ mom yɛmu yɛyɛ ni yɛpɛ obi ankɔ soɔ na mmom yɛyi asoafoɔ a Yɛnhwɛ mo mu nni nokorɛ na mmom mewɔ asɛm nso ka kyerɛ parliament. Parliament, akwadworɔ kakra wɔ hɔ. Ɛfiri sɛ mehwɛ nea Okudzeto Ablakwa ɛreyɛ seesie yi a, sɛ parliament sɛ nnipa fa pɛ ɛbɛyɛ sɛ mɛfa nneɛma mmienu bi pɛ na me ne wɔn a metua wɔn ka mɛdi akyire ahwɛ mu nyinaa kɔsi tiri a wodeɛ sɛ wo party deɛ mpo na wontumi nhwɛ a Hwɛ part foforɔ deɛ. Ne yɛmfa ndɛ ɛdi a, ɛbɛboa ɔman no nyinara. Ɛsɛ nea ɛkɔ no deɛ, ɛnyɛ.
Nea ɛkɔ no, ɛnyɛ.
Ɛhia change. Oh, change deɛ, obi a ɔbɛka sɛ yɛnhia change no, na ɔyare. Na ɛnyɛ change kwasɛ change, na mmom wo a woba biara a wontumi mprɔsekiuti korɔno yi a yɛhu yi nyinara no, na ɛkyerɛ sɛ woankasa no woantumi ammue w'ano anka ɛno kanea ɛnye sɛ obi ato aba ma wo I'm telling you Very well don't just say sɛ mebɛyɛ infrastructure na ma alleviate poverty you must also chase the people who have stolen from and destroyed this nation meda mo ase.
Yɛnua ɛyɛ ken
Kwasi Kyei Dakwa Nyame asomdwoe nka wo.